Five things you need to do to become popular. Five things you need to do to become a celebrity. If you want to become popular, you want to become famous. These five things go help you. Few years ago, nobody know this person wey sit down for here. But as of today, if you open your mouth talk say you no know who Gege be, it's a crime. It's a national crime and you go pay dearly for it. Nobody go pity you. For you to say you no know me, na big crime wey be say dem go hold you, you go come pay. Are you part of us? are you a nigerian are you living in this world for you to talk say you no know who i be as of today na fit boldly tell you apart from burna boy davido wizkid no other person dem know pass gege whether you like it or not eh, eh. whether you like it or not e dey there so if you don say who is gay gay people go first look you say ah, you sure say you dey nigeria are you a nigerian so na these five things i do wey really help me number one thing you need to do to become a celebrity or to become popular is to be different and unique what is celebrity what is fame fame simply means you have the attention of the people on you and there's no way people are going to pay attention to you if you look or they, you look like every other person or you dey behave like every other person You know that so now just the secret be that just be a different person so that they can easily spot you from the rest of the people. Now so it end. You see this girl wey trend that time, uh, Kelly. Now her look, her beauty, now wetin give her fame. Even this boy, tege tege, na him face he look give am that give am that fame that time what if what of this boy wey dey kata ife he stream now call uh, kolu na that he look and the way he dey talk you see say that thing na don easily separate am from the rest people that thing na don sim- simply separate am from the rest people it can easily be noticed there's a reason why i look like this go check the videos wey i pin for my instagram come back to my present videos i look way different from that person na me choose this look i choose to look like this bro no no let my look bother you na me choose this look so that people can easily identify from back i tell you say from back even small children was dey see me dey say see gege see gege dem go dey invite other people you people should come o gege is passing o una come dem dey invite people because the the boy look u- unique even if you put fifty people wey look like me for the same place i go still dey very very outstanding nobody look like me nobody be like me nobody cute like me nobody nobody sweet like me i sweet finish na me choose this look bro no no worry forget you understand so people can easily spot you recently one girl come visit me so so she was like make we go out guy you know the we don spend many days for this house you no dey comot i come dey laugh at last me i no dey comot so personally i live a very boring life my lifestyle is very very boring the personal one and na the sacrifice una dey pay so that my outside life go fit dey very very entertaining you need to understand say i be person be say people dey pay to see and for that to happen i must preserve myself i must be preserved i no fit dey do everything every, everybody dey do i no fit dey go where everybody dey go na sacrifice una dey pay be that so na these things you need to dey put in before before when i even when this thing was not paying me i don dey live this lifestyle already i'm always isolated creating building something now wey the thing don explode nobody go talk about when the person dey build dey strategize na strategy i dey inside dey work on the look dey work on the way i dey talk when we even when we dey ghana that time go and ask question my former age mate uh, hk mate dey go tell you i dey that time after normal break time i go come dey lecture dey teach dey talk to myself that time dey feel like say i dey craze but today the whole thing is paying off but there was a time i was isolated i dey i dey think i dey plan now the fruits don ripe my, my fruit don ripe i go my fruit don ripe now there's all these things now so personally i live a very boring life so that my outside life go dey very very entertaining i dey preserve myself i no dey go everywhere where everybody fit i no fit do everything everybody dey do because the, the moment i no dey go where everybody dey go nothing go dey special about me again so if i dey if i dey everywhere dem dey see me everywhere easily like that how dem wan take pay to come see me na the thing be that okay you wan make i carry go that place wey wey wey me and you wan dey drink wey me and you don drink finish now come go house now place wey be say na my target customer be that wey be say you go feel say okay make dem book gege carry gege come this place if me and you don go that place go enjoy how we need that how dem wan come take book me come that place again with money so personally on my own wetin you dey see as enjoyment na my job dey pay me to do it so you fit you fit easily go there as part of your normal life but me i no go fit easily go there i need to see money before i go there you understand all these things so when i explain all these things give the girl he come really dey understand say okay no wonder you understand so you need to have a life that is very very different and unique to you so that people can e- so that that thing go easily separate you from the rest of the people number two thing you need to do to become a celebrity you have to embrace your unfair advantages at a time where everybody dey sing all musicians dey come dey talk from their grass to grace story eh adegota now i don make am i don buy lambo davido just come from nowhere say emma dami duro

i dey use wealth dey build this thing dey go so the wealth the family wealth and advantage for him and he capitalize on am well if you are a tall person capitalize on your advantage work more no go dey struggle with short people say eh make e no be say i dey i wan use my height take intimidate people no if na your advantage be that embrace it work on it you understand wetin i dey talk if na short you short embrace short go easily let people notice you if you if you short you see dem aki apopo na why i talk say aki apopo that time na the look really make dem look funny people dey feel say i no know wetin i dey talk i say i talk say aki apopo no funny una t- una dey twist wetin people dey talk una dey twist wetin people dey talk i say na their look the height na wetin really make dem look funny na why it's okay now wey be say dem don dey bit fat dem come dey cute and well balanced check dem na why i dey not funny anymore so the look contribute to wetin really make them funny that time na wetin i talk be that you understand wetin i dey talk you see person like age na another thing too at a time wey be say every person wey dey do am na old pe people whiskey come into the game as a very young person dem quick spot am say ah who be this small boy wey dey do this thing way better than even the way the old people dey do am age na advantage your unfair advantage embrace them then capitalize on them then you go see say people go easily notice you who be that normal data boy wey sweet wey just come into the game who be that guy wey no know gege hey who be that guy wey no know gege see who be that guy wey no know gege hey who be that guy wey no know gege see you go cry you understand all these things now people go easily notice when you look different from every other person so if you are a girl you are so beautiful go where they dey appreciate beauty capitalize on it no go dey say because say i am fine now i no wan do this kind thing na make people no go go say i dey use my no use your beauty oppress people use your beauty oppress people if you are ugly go where they dey notice ugly people everything for this world get advantage it's just for you to know where you belong then capitalize on it i as you see me so personally i talk a lot Eh, when people dey say eh, i see gege for real life eh, the guy he was shy he no wan he no too dey talk oga i dey talk na just say maybe i no just wan talk you know say no be every eh, no be everywhere you dey you go just dey talk how many people na dey quick take advantage of people you go dey say eh, eh, you just dey talk anyhow if you are there around my friends as dem dey tire na me dey start the talk na me dey end the talk because my family i'm from a family of teachers na teaching and there's no way you wan dey teach when you no sabi talk na pastors and teachers full my family and me i be one of them i dey sec when i dey ss ss two i don dey teach gss one to gss three for the school when i go go and ask even when i still finish secondary school that time after everything i still get private school when i dey head where i dey teach everything so this talking na part of me so i capitalize on her embrace always say every time i'm always here advising people that's my job i go always advise you e no get any other thing i, I wan dey do apart from advising people because na wetin i, I sabi do be that so i go always capitalize on am anything you know how to do or any advantage wey nature give you no matter how e be whether you look a certain way wey dey different from every other person capitalize on it there's nothing like ugly or beauty na you dey see all those things if you build am well you go use am take pack take get the attention of the people and once attention is there money will come money dey follow attention dey come as you dey hear gege university gege gege everywhere so na money be that you no go understand Eh, because the way the boy dey live na very private life so you no go understand wetin dey go on behind the scene then number four number three thing you need to do to become a celebrity or to become very popular hmm? number three thing you need to do is to market your skills now you don dey isolated you don dey build all this lifestyle you don know your your your advantages it is now time for you to market these things to the world to see because even if you look this beautiful normal sweet beautiful girl if you no market yourself na only people wey dey your area go only know you as e get one fine girl wey dey dis street o you no pass there and there is no way there is no you no get where you wan pass that place go so you need to start marketing stop hiding yourself embrace your greatness embrace show the world who you be what you are made of gege is a financial expert the first illiterate to build to found the university in the history of africa i create a record for tiktok biggest live stream in the history of africa solo single handedly no be say i invite burna but only me solo the boy from delta state run am without the help of anybody solo so show yourself to the world brag about yourself show tell people wetin you be and na you dey assume say people know you people no really know you like that so na you go tell them say na so i be o na why say every day watch every of my video why i dey tell people say eh if you watch video to this level write my name in capital letter I don't know say you know my name if I dey remind you to write my name in capital letter. I know but every day I go always remind you say see who I be o before you go go forget me. you understand all these things now so show people what you are made of market yourself sell yourself nobody go do am for you push yourself put your face in the face of people let them see you say see me for here if you go public place go sit down for front no go dey hide for back

even if the thing wey you talk no make sense dem go still talk say ah that girl wey first start the talk that time dem dey describe dem quick easily position you say okay that girl wey first start to well that meeting the first person wey talk that one sef dem go use that one take recognize you first na part of the process you no understand number four associate yourself with known people celebrities you no understand people wey dem don already know wey don already dey popular my collaboration with ogb help me a lot especially that our uh, jiwa gonsaga that time that thing really help catapult me to the next level because some people dey this level be say no be say they no dey see wetin you dey do but e dey start see you with people wey dey like or people wey dey appreciate or people wey dey admire dem no go pay attention to wetin you dey do even if you like give all the best of wetin you dey do if dem no dey see you with other people wey dey like dem go look as mm, that gege sef the guy dey do one kind but immediately dem no dey see you say okay This guy sef don still dey package with other people. They go still wan associate theirself with your brand. Na part of life. You no go blame them. You know that even you sef you dey criticize people from afar. Mm, you dey judge people from afar. Some people dey wey dey judge gay gay from afar. But the moment they okay, say, ah, this guy say you dey with them Moshibi. I know Moshibi na person wey he like. You go see say okay, that small likeness sef. You know the shift dey come my side. Na part of the thing. Then my collaboration with uh, Honest Bunch that time. when i take go honest boy wey dey take invite me that time you see say that thing e still push me you see my recent collaboration with pella e still push my brand so associate yourself with known brand or known personality wey already popular and famous so that, that small fame say they go see attach am to you people like them uh, eh, israel dmw na davido fame still make them become celebrity you see person like uh, dj tunes na whiskey fame still make am become celebrity so by associating yourself with celebrities known people already that can easily give you fame simple as abc you understand all these all these things now this vi- this video don too dey long if you watch am to this level write my name in capital letter gege you no understand then number five thing you need to do to become cel a celebrity or to become popular is to imitate wetin people don wey don popular don dey do already you understand imitate some of di tins wey dem don do wey dem put into action wey push dem to dat level na im be wetin I don tell you already some of all dis tins wey una tell you can implement dem add your own source and everything to it then use it to push yourself to the next level because for you wey dey start afresh e go really hard for you to see who don already popular wey wan really use wey go wan use you wey you go wan use the brand take build your brand at least you go don build yourself to some level wey go fit still make you say okay you wan collaborate you wan dey associate with all these people so implement everything wey i don implement like this now you don't understand then push yourself to the next level don't forget i'm ready to see you at the top i don already dey top already i'm already at the top i'm waiting here climb climb climb i'm waiting eh i'm waiting for you at the top eh climb climb climb climb god bless you i remember